Och dem Här Kartheiser a leschten ageschriwwene Riedner ass den Här Marc Baum fir déi Lénk.
Merci, Här President. Den Här Angel huet virdru gesot, datt et schwéier wier, an 23 Minutten an d'Zukunft ze kucken. Ech mengen, dat ass ganz richteg. Mee ech denken och, datt ee Dass et vläit hëlfe kann, wann een e bëssen zeréckkuckt, fir ze kucken, wou et dann weider no vir soll goen. An duerfir wëll ech drun erënneren, datt mer viru bal op den Dag genee och hei an der Chamber eng Debatt haten iwwert d'Konsequenze vun engem Referendum an engem aneren europäesche Land an iwwer d'Auswierkunge vun deem Referendum a vun der europäescher Politik op dat Land an op hir Mënschen. Dat war Griichenland virun engem Joer. Deemools hat dat griichescht Vollek mat enger enormer Majoritéit vun 62 Prozent Nee gesot. Se hat Nee gesot zu enger Politik vun der EU a besonnesch vum Eurogrupp, enger Politik vun Austeritéit, déi weder d'Scholde vun deem Land reduzéiert huet, nach de Mënschen an deem Land och nëmmen dee klengste Fonke vun Hoffnung ginn huet. Duerfir hat dat griichescht Vollek e puer Méint virdrun enger Lénksregierung e Mandat ginn, fir nei ze verhandelen mat der EU a mam Eurogrupp mam Zil, fir nees Loft ze kréie fir hir Leit. All Propos, awer wierklech och all Propos vun där Lénksregierung ass zu Bréissel ofgeschmettert ginn. A wéi d'Regierung dunn d'Vollek zu där Austeritéitspolitik befrot huet, huet d'Europäesch Zentralbank de Revolver erausgeholl an hinnen de Krunn vun de Suen zougedréint. An där Situatioun huet dee Referendum virun engem Joer a Griichenland stattfonnt an d'Griichen hunn trotzdeem Neen zur Austeritéit gesot. Si hunn awer ni Neen zum europäesche Projet gesot. Deemools huet ee gesinn, zu wat d'Europäesch Unioun effektiv alles bereet ass a wéi d'europäesch Solidaritéit och negativ kann ausgesinn. D'Banken, hu mer gesi si gerett ginn. Awer a Griichenland ass e ganzt Vollek duerch eng falsch Politik bäi d'Lisette gelooss ginn, a wéi se du ganz ënne waren, hunn se och nach d'Lénkt ugedoe kritt. Duerfir diskutéiere mer haut iwwer en anere Referendum an engem Land, wou d'Regierung gefrot huet, ob d'Bierger wielten, weider zur Europäescher Unioun gehéieren oder net. Virun deem Referendum huet d'Europäesch Unioun awer nach séier der Cameron-Regierung Konzessioune gemeet an an Aussiicht gestallt, d'Sozialrechter vun den Europäer weider ze beschneiden. Dat sollt elo an d'Dreckskëscht kommen, glécklecherweis. An d'Majoritéit vun de Briten, déi wiele waren, hunn trotzdeem fir den Exit aus der Unioun gestëmmt. Dat ass ganz bedauerlech. Mee wann een d'Resultat vum Referendum analyséiere wëll, da stiechen zwou Saachen eraus. Éischtens, Am vehementeste fir de Brexit hunn déi sozial Schwaach gestëmmt, kleng Leit, Aarbechter, all déi Laissés-pour-compten, net nëmme vun der Bréisseler Politik, mee och a grad vun de Londoner Politik. Déi Leit, déi gesinn hunn, datt sech hir sozial Situatioun an den leschten Joerzéngten degradéiert huet, ganz, déi ganz desindustrialiséiert Regiounen, déi al Héichbuerge vu Labour, an déi Leit hunn Nee gestëmmt oder fir de Leave gestëmmt, déi Angscht virun enger weiderer Degradatioun hunn. Angscht, jo, dat war dat zweet bemierkenswäert an der Brexit-Campagne, well souwuel de Remain wéi och de Leave hunn allen zwee an éischter Linn mat Angscht Campagne gemeet. Déi eng mat der Angscht virum Migrant, vum Friemen, an déi aner mat der Angscht virun ökonomesche Konsequenzen, respektiv mat der Angscht vun deem soziale Klima, dat mer am Moment a Groussbritannien erliewen a wou och de Mord zu der Labour-Deputéierten Jo Cox gehéiert. Wann an engem Land e Referendum iwwer d'Europäesch Unioun gemeet gëtt an déi zwee Lagere schaffen an éischter Linn mat Angscht, da seet dat eppes iwwer d'Unioun aus. Dann heescht dat, datt esouguer d'Verteideger vun der Unioun keng fortschrëttlech Perspektiv méi opzeechne kënnen, fir déi et lount anzestoen. An da si mer beim eigentleche Sujet, nämlech der Zukunft vun dëser Unioun. An effektiv, wéi eng aner Perspektiv bitt d'Kommissioun dann nach, ausser engem ëmmer méi enthemmte fräie Marché, dee just de Reegele vun der Kompetitivitéit ënnerleeë soll? Mee Kompetitivitéit heescht näischt anescht wéi eng geckeg Konkurrenz tëschent Länner, Regiounen an eng Konkurrenz virun allem tëschent Mënschen, Aarbechter, Leit déi schaffen. A wéi bäi all Kompetitioun ginn et nëmme wéineg Gewënner a ganz vill Verléierer. Europa, Här President, ass awer net ronderëm d'Konkurrenz opgebaut ginn, deemools an de fofzeger Joren, mee ronderëm d'Kooperatioun tëschent Länner. Länner, déi nach Jore virdrun mateneen am Krich waren. Europa konnt och just ronderëm d'Kooperatioun opgebaut ginn, mam Zil a mat der Perspektiv op Brout a Fridden, Brout a Fridden, deen ale Mot d'ordre vun der Aarbechterbeweegung. a mat der Perspektiv, datt et de Leit besser goe soll, mat der Perspektiv op soziale Fortschrëtt, dat Europa mat der Perspektiv op Fridden a soziale Fortschrëtt hat d'EU zu engem Projet gemeet, dee grouss populär Majoritéite kritt huet a mat deem sech d'Bierger identifizéiere konnten. Ech denken un meng Grousselteren, déi de Krich erlieft hunn an déi den Opbau vun der Europäescher Unioun gesinn hunn. Ech denken u meng Elteren, déi d'Verdéiwung dovunner gesinn hunn. An ech kucke mech a stellen da fest, datt zënter den achtzeger Joren huet sech villes verännert. Den Neoliberalismus ass zum entscheedenden an alles beherrschende politeschen an ökonomeschen Dogma ginn. An domadder huet sech och d'Ausriichtung vun der Unioun komplett verwandelt. Et ass e giganteschen technokrateschen Apparat entstanen, dee just nach an der Logik vun der Pensée unique vu Liberaliséierung an Deregléierung funktionéiert huet. Mam Traité vu Lissabon ass dat a Stee gemeesselt ginn. Als Lénk hu mer virun där Entwécklung 2005 beim Referendum expressis verbis gewarnt an dës Entwécklung och kritiséiert. An zënter der Finanzkris huet sech dat nach verschäerft. Déi neoliberal Politik vun der EU huet e ganz schaarfen austoritären an autoritäre Charakter. kritt. Mer gesinn dat jo och, wa mer kucken, wéi eng Recommandatiounen d'Kommissioun eis als Land ëmmer erëm mécht, wéi eng ökonomesch Recommandatiounen. Am Grondsaz sinn et der virun allem zwou, nämlech datt eis Pensiounen ze héich wieren an d'Leit misste méi laang schaffe goen, an déi zweet wier, den Index a Fro ze stellen, dat heescht, d'Léin ze senken. Dat ass d'sozial Entwécklung an d'sozial Orientéierung vun der Kommissioun. Richteg erféiert, Här President, sinn ech awer, wéi ech hu misse gesinn, wéi hëlleflos an deelweis geféierlech bornéiert verschidde Reaktiounen op de Brexit waren, esouwuel am Bezuch op europäesch Institutiounen wéi och vu verschiddenen nationale Staatschefen. Verschiddener mengen esouguer, datt een England elo bestrofe misst. Här President, den David Cameron ass mat Sécherheet kee Frënd vu mär an e war och ni e Frënd an iergendenger Form vu Lénken. Do hutt Der Recht. An all déi Leit, déi dat gesot hunn, hunn dat och zu Recht gesot. Awer et muss een dann och soen, am selwechten Otemzuch sinn et déi Leit, déi soen, datt mer mat England eventuell e strategesche Bündnispartner an Alliéierte verléieren, mam David Cameron. Och do musse mär eis awer Froe stellen. Här President, mir wieren eis dergéint, datt dat Gri, datt dat englescht Vollek soll bestrooft ginn, grad esou wéi mir eis virun engem Joer derfir gewiernt, dergéint gewiert hunn, datt dat griichescht Vollek soll bestrooft ginn. A mer mengen och, datt den Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU net als Gemauschels hanner zouenen Diere geschéien däerf, mee an aller Rou an Transparenz, well soss, ouni Transparenz, setze sech d'Intérêten vun de Banker a vun de Multinationallen duerch. Deenen engleschen grad esou wéi deenen europäeschen. Här President, mir brauche virun allem e fundamentale Politikwiessel an Europa, souwuel um Niveau vun den Nationalstaate wéi awer och um Niveau vun der Europäescher Unioun. An dëser Kris ginn et vill Saachen, déi d'Unioun falsch maache kann, an dat Falschst wier, zum Business as usual iwwerzegoen. Mee wann ee sech déi rezentsten Aussoen an Decisioune vun der Kommissioun ukuckt, da kann ee just de Kapp rëselen. CETA gëtt ugekënnegt, soll lo laanscht déi national Parlamenter goen. Glyphosat kritt eng Verlängerung. An nodeems d'Briten eraus wëllen, gi lo weider Kapitelen an de Verhandlunge mat der Tierkei opgemeet. Mär mengen, datt dat net de richtege Wee ass. A mär mengen net, datt d'Kritik um Kommissiounspresident lamentabel ass. Mee ech mengen, datt déi Décisiounen an déi Signaler, déi een ausgestrahlt huet, datt déi lamentabel sinn. Här President, mär mengen, datt ee kuerzfristeg an enger Situatioun, wou mer Verhandlunge féieren, fir de Marché unique, e Land dovunner eventuell auszeschléissen, datt mer net parallel dozou weider Verhandlunge kënnen féieren iwwer Fräihandelsaccorde mat Kanada oder den USA. Dat geet net, dat ass geckeg. Dofir brauche mer e Moratoire op deene Handelsaccorden. Mer brauche kuerzfristeg eng wierklech gesellschaftlech Debatt iwwer d'politesch Orientéierung vun Europa. A jo, mer mengen och, datt ee muss kënnen iwwer Traitéen diskutéieren, et ass net déi éischt déi éischt Zilsetzung, mee mer mussen awer kënnen driwwer diskutéieren a mer mengen, datt mer virun allem sozial Initiativen an Impulser brauchen am Sënn an am Interessi vun de Schafenden, Stéchwuert europäesche Mindestloun, Stéchwuert Detachement, Stéchwuert Aarbechtszäitverkierzung. Här President, als Lénker wiere mer eis géint de Retour. zum Nationalstaat, well mer wëssen, datt d'Zukunft just gemeinsam kann ugaange ginn an déi Konflikter a Problemer, déi mer hunn, Stéchwuert Klimawandel, Stéchwuert Migratiounskris, kënne just gemeinsam europäesch geléist ginn. Mee duerfir brauche mer e Politikwiessel. Merci.